रामलाल जी के घर कौन छिए रामलाल जी के घर यो रामलाल छिए यो यो भाई साहब अहाँ के एगो चिट्ठी आयल यो अहीं के नाम छी रामलाल हाँ की बात अहाँ के एगो चिट्ठी आयल यो बड़ी दिन से मतलब आइ चारि पाँच दिन लग रखल छले है मर दे ए तो हम ऑफिस नहीं जाइ छलिए भाई यो ए नना एलिए तकर लागी बहुत बहुत धन्यवाद अहाँके भैया हम अखन एलहुँ हन अहाँके दऽ रहल छी जी नमस्कार ठीक छै बहुत नीक लेकिन हम- बहुत दिन बाद चिट्ठी ले लेकिन चिट्ठी हमर आबत तऽ नहि ने आबी ठीक छै हेतै ले हाथ मिलाओ वाह धन्यवाद जाओ ठीक छै ठीक बाप रे वाह ये जनकपुर वाली बड़ी नीक चीज ये ले ये हम नहि कहबो कियो कहू ना तोरा लहरा से चिट्ठी आयल छो अरे नहीं रा ओ। अरे देखी बाबू के नाम बुधन लाल भेजने वाला आ अथी पाने वाला रामलाल आ ये दीदी अब अहाँ नहीं ना जबै

कहियो ना भैया के पढ़ल है आ पढ़ी से हाँ देखी कते नीक से लिखने छै हे गामली अथी जनकपुर वाली आई एम वेरी वेरी सॉरी चिट्ठी में अपन मन के भाव लोग पखै छै ये अपन मनक बात लिखै छै मोबाइल पर तऽ हेलो आ की भेलो ये हमर माई कथी कहने से कहू नहीं हमरा सुनेला त वाह ना। मन कच मचाइयो जना पानी बिना मछरी कहू ना हाँ हमर प्रिय हाँ बेटी पूजा जनकपुर वाली शुभ आशीर्वाद हम गोर लगे छी के माई हमरो लाग एक बेर तो अहाँ के केना लगबे हम अपन माई के लगबे चिट्ठी जे पढ़ दै छियौ तब हम के लागि लै छी निकर चिरंजीवी बाबा बाबा बाबा बाबा हम सब गोरा अपना घर परिवार में कुशल छी हाँ तोरा कुशलता के लागी

बुढ़िया के घर के काल चलियो तो हमारे हैंड राइटिंग छो पढ़ू और मेजमान कहे छे से हमरा घर ने कहिए कहियो आवे ला हमर बेटा पुतो जे छे बढ़नी ला के गेट पर खड़ा छे बुढ़िया तो क्या तो बात दहे, छै? तोरा अठना हम पाइनो डा हरबे ले जबा हेगे मुंह चोर रबी बुढ़िया गे हमरा दा मने फाइल ले दी चिट्ठी का नहीं ये रुको ना आई मोचर मिया बुढ़िया आरो कति कति पढ़ लिख नहीं से पढ़ू ना या बुढ़िया हम कली निमन बात होते मर माई जे लिख छे। नहीं। आई मोचर मिया बुढ़िया हमरा घर में लाके कहिया देखी त नहीं आवला सुन भी कि छोड़ दी आ कहू तू जहिया से दस लाख ले के बियाह केली या तहिया से हमर जे छे धन संपत्ति बिला ले जाइ छी आगे बुढ़िया हमरे देलिया हमरा सास ससुर के देली पढ़ा देवी कि नहीं पढ़ा दी आगे पढ़ा दियो ना पढ़ू हमार बेटी जे घर में जी हा भगवान ते घर में नीक सड़ैए हैया एकटा बात एते कालमे नीक लिखलक आओर हमरा नाइत नातिन जे है हा हमरा घर कहियो ना आई हा कियकि चानी के बलिया बना के देते वही ठिना बाजार खैस पड़ी हा के तोहर चानी के बलिया में बजा खसा देबू माई हम

हमर बे मन खराब हो जाए मन खराब भए गेलो ना हमर जमे जे छे दारू पीबते छो अगर दारू पिए थे तो तो ओकरा कहे गंगा स्नान भए आवेल हखर ई बात ते ठीक है यही चली बात ठीक कहल गई और विशेष बात ई कहे छो घर में अगर खर्चा पाँच सैठ जा तो हमरा दरवाजा पर ओहरिया लगेले नहीं आई हा नहीं तो मार के चोट से भगा देबो ओकरा से हमरा कुछो कम छै क्या बरमान में बुढ़िया गे हाय। हम नहीं जाना ये बरमान ये तक कसाई होता अरे नाम नहीं लिखना छै कोई भैया। दोसर बड़ा-

के मर गेलै बुढ़िया हमरा लग हम कहियो ने नहीं रह सकली आदरणीय हमर मेजमान जी हाँ हमरा बारे में जाय छै सर सुन हमरा बारे में की कहै छै आदरणीय हमर मेजमान जी अहाँ जे हमरा बेटी के रखने छियै सौहार्दपूर्ण वातावरण में एकर लागी अपने के बहुत बहुत धन्यवाद अरे बाप रे बाप देखू नी कहाँ ले राख हमरा निकले छै हमरा धन्यवाद नहीं सर सुन सुन और हमरा आर कहै छै से वृद्ध अभी रौदी भए गेलै धान चाउर नहि भेलै अगर अहाँके भला आदमीके काम यऽ तऽ हमरा लए दू बेरा चाउर पठा दिअ गे बुढ़िया तोरा हम चार पठाबो गे है तऽ पठाइए देबै तऽ की भाइ ता एहिमे चरनिया बुढ़िया के चाउरो न एक मुट्ठी चाउरो न देबे हम हाँ आ लास्ट में की देखी की लिखना है लास्ट में हमर बेटी हम चाहे छो जे तू कखनी विधवा भए जा तू दारू पीना मरि जा और विशेष बात भेंट घाट में। यहाँ के मैं यहाँ छोड़ दिया बाप रे बाप। गे मचरनी बुढ़िया गे तू केना एना लिखैली हम मरि जाऊ, बाबू के कर्जा तर्जा खेलै छौ का?

तके छी कैसे रे चिट्ठी मांग रे चिट्ठी आय सुनू ने दीदी हमरा तऽ बुझाइए कि जे दाल में काला छै ककरो और से पढ़ाउ ने क्या हम बजा के बुझाइए लाबै कि छियै? हाँ, जो भैया पढ़ा लिअ, के जो। अहाँ के नैरा नहीं जा जाय देबे के मन ये ना तें झूठ साच पढ़ले होतन हाँ गे हम जाइ छियै के एकटा ओकरा जाइ छियै के बिंदेसरा के बजा के लाबऽ गे हम आउ आ तू रह हम बजा के लाबै छियै ठीक अरे पकड़ा जेबै

हमर मतारी हाँ निमन निमन बात कहना चला लिखना चला आ ई टुनकी वाला सब चीज के उल्टा उल्टा है कथी उल्टा छै माँ पहिना चुप हमर माय लिखने पंद्रह तारीख के तोर बहन के बियाह हौ। हम कहने छलियै ने हाँ, दस दिन पहिने ही हर एगारह सिंदूर दिन। घी कार में गलती भए गेलै ते

ये भाई तक ने पढ़ल छले सुन की वाला के कोन सार चिट्ठी पढ़ देली रे तो बाप रे बाप। देखै छी? जा दियो जा दियो पैसा कौड़ी के चलते भैया झूठ बजले होता ना से के देवर का झूठ बजती के हमरा नहीं रह सही हमरा ये ना दुश्मनी करवा चाहिए ई मत चरवा टुनकी वाला कनिया मनी हमर गलती भेले तो हर सब चीज ठीके छै ये तो हट हट छोड़ दियो छोड़ दियो छोड़ छोड़ ना

एगो बात कहू एगो सुन ना हाँ ई चिट्ठी के नहीं छी पढ़ल लिखल वही के फायदा उठेल के टुनकी वाला आ ये दीदी अहाँ अपन छोड़ू ने हमहूँ पढ़ल लिखल रहती तऽ यहाँ के चिट्ठी पढ़ देने रहती उहे ना। तऽ हमरा बाप के कहिए बाप हमरा स्कूल जाए दा हमर बाप हमरा बकरी चरबला पठा दे आ तै ने दशा में छिए लेकिन हम ना परोट किछु कक्षा वाला जो है ना पढ़ाई परोट क्लास वाला हम पढ़बे पढ़ाई के कोनो उमेर न होई के गांव वाली कहियो पढ़ते बहुते जगह बेटी चाटी के लोग नहीं पढ़ाबै छै हम तो पढ़बे हम जाय छी नाम अपना लिखाए लोग बेटियों के हंसते तो पढ़ाबै। हंसते जो हम तो पढ़बे गे पढ़ाई के कोनो उमेर नहीं होए पढ़ न तो टुनकी वाला एहन गलत गलत बात पढ़ा के झगड़ा लगा देतौ

एबीसीडी आरो हम बढ़िया से सिखा देबू तोरा ना ये भी सीटी काम तोरा हम बढ़िया से सूत्र पढ़ा देबू तोरो हम अरे ले जो जगरेल मन तो तगरेल पड़िया की वाला मत चोरबा कहीं के ये जाए दियो ना भैया अखन तम साल छ जाए दियो प्लीज चैनल के सब्सक्राइब कर दियो घंटी के निशान के सेहो बजा दिया और लाइक कमेंट सेहो करू धन्यवाद